Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis, Bung li, Kaina leh Abela. Tin, Adama chuan a nupui Evi chu a pawl a, tichuan a rai a, Kaina a hring a. Lalpa ṭanpuiin, Mipa ka lo nei ta, a ti a. Tin, a nau Abela a rawn hring leh a. Tin, Abela chu Beram vengtu-ah a awm a. Kaina erawh chu lei let tu ah a awm. Tin, a nakin ah chuan heti hi a ni a, Kaina chuan Lalpa hnena hlan atan Lovami a rawn la a. Tin, Abela pawh chuan a be ram rual zing a piang hmasa ber te leh an thau te chu a rawn la bawk a. Tin, Lalpa chuan Abela leh a thil hlan chu a lawm a, Kaina leh a thil hlan erawh chu a lawm ve lo va. Tichuan. Kaina chu a thin ur em em a, a hmel chu a lo dur ta khup a. Tichuan Lalpa chuan Kaina hnenah chuan, Engati nge i thin a ur? Engati nge i hmel a lo dur tak? Thil i tih that chuan lawm i hlawh dawn lo vem ni? I tih that loh erawh chuan sual chu kawngka bulah a bawk reng a ni. A duhzawng chu nangma hnen lam a ni anga, a chungah thu i nei tur a ni, a ti a. Kaina chuan a nau Abela hnenah, Lova i feh ang, a ti a. Tin, heti hi a ni a, Lova an awm laiin Kaina chuan a nau Abela chu a bei a, a that ta mai a. Tichuan, Lalpa chuan Kaina hnenah chuan, I nau Abela kha khawiah nge awm tak? a ti a. Tin, ani chuan, Ka hre lo, ka nau vengtu ka ni em ni? a ti a. Tin, ani chuan, Enge i tih tak ni? I nau thisen aw chuan lei atangin mi au a sin. Chuvangin. Lei i kut a ta, i nau thisen dawng tura a ka lo ang tu a ta hi an che dawng i ni ta. Lei leh pawhin a thatna chu a pe phal tawh lo vang che. Leiah hian tlanbo leh vakvai i lo ni tawh ang a ti a. Tin kaina chuan Lalpa hnenah, I mihremna hi a nasa em a, ka tuar zo lo vang. Ngai teh nang in vawiin ah hian lei chunga ta mi hnawt chhuak ka si a, i mit hmuh phak lova thuh ruk in ka awm dawn ta a, lei ah hian tlan bo leh vak vai ka lo ni dawn ta si a, ti chuan heti hi a ni ang a, tu pawh mi hmu apiang in mi that mai ang a ti a, tin Lalpa chuan a hnen ah, chu ti a nih chuan tu pawh kai na that apiang chu a leh sar in a chung ah phu bal a ka ni ang a ti a. Tichuan, mi inam ah an hmua an tha loh nain Lalpa'n kaina chu a chhinchhiah ta a. Tichuan, kaina chu Lalpa hnen atah chu a chhuak a, Eden chhak lama nawt ramah chuan a awm ta a. Kaina thlah te. Tin, kaina chuan a nupui a pawl a, tichuan a rai a, Enoch ah a hring a. Tin, khua a siam a, a khawhming ah chuan a fapa hming chawiin Enoch a ti a. Tin, Enoch a chuan fapa Irada a nei a.

A nau hming chu Zubala a ni a, ani chu tingtang leh phenglawng tungtu ho zawng zawng thlahtu a ni. Tin, zirlai pawh chuan Tubal kaina dar leh thir hriam hrei tin reng chhertu a hring a. Tin, Tubal kaina farnu chu Naami a ni. Tin, Lameka chuan a nupuite hnenah chuan, Adai leh zirlaite u, ka aw hria ula, Lameka nupuite u, ka thusawi hi ngaithla rawh u. Mi tih hliam avangin mi ka that a, mi vuak thitlin avangin tlangval ka that a ni. Kaina phubama a leh sarih a an lak dawn chuan Lameka phuba chu a leh sawm sarih leh pasarihin an la ngei ngei ang, a ti a. Setha leh Enosa. Tin, Adama chuan a nupui chu a pawl leh a, tichuan ani chuan fapa a hring leh a. A hmingah chuan setha a sa a, Pathianin a bela aiah chi thlah dang mi ruatsak ta, kaina chuan amah a that ta si a, a ti a. Tin, setha chuan amah ngei pawh chuan fapa a nei ta a. A hmingah chuan Enosa a sa a. Chumi lai chuan miten Lalpa hming chu an lo lamṭan ta a. Lalpan kan Bible changchhiar te ngaithlatu zawng zawng te tan mal min sawm sak leh theuh rawh se. Amen.